Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam thiam hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih August ni hlei riat zinglei thawngchimnak kan nei lai. UN Secretary Antonio Guterres cu Ukraine ram a phan lai. sac ralkap officer training cu pek ti lo dingin HRW nih Japan cozah cu a forhfial. Meikhua vanlawng tual bom an puahhnawh hna i ralkap pakhat a thi. Ruah fak tuk in a sur caah Changsung peng ah khuabawi zungtal in innhra leng a rawk. Mit ohan dirhmi Russia seh hmanmi datsi le diesel cawknak committee ah a fapa Ongpi Sung ngeihmi Yidakun company chungtel in aa tel. KBZ Bank Ongkuing ralkap ngeihmi Starhai company Crony BOC Wing Sui hna zong chungtel in an i tel ve hna timi tlangtaar le thawngtlangtaar dangdang hna kan chim lai.

ah an i tong hna lai theih a si. Mah hnuah Odessa khua i an hringso kuatnak ah an hmanmi rilikam zongah a kal ṭhan lai tiah chimnak nawl a ngeitu Stephen Dujarric nih nihnih ni ah khan a chim theih a si. Rili in an hringso kuatnak kong he pehtlai in i tonnak ahhin UN, Ukraine, Russia le Turkey ram hna an i tel lai theih a si. Turkey ram i July ni kul nihnih i lungtlinnak minthut an rak ngeihmi Ukraine ram an hringso ramdang kuatnak kong le Russia lei kuatmi nan le eidin hna i kuatnak i a rikhiahmi zong hloh ṭhan ding kong zong aa tel thei a si. February ni kul in nili Russia nih Ukraine an vun tuk-ot khan thil khonnak le rilikam hna ah kuat dingmi an hringso hna cu tank pakul hrawng an chiah hna. Mah hnu cun ram cheukhat zong thil man an kai hna. WFP nih an tuakdan cun ram sawmriat le ramhnih i minung nuai zathum le sawmli le panga hna cu eidin an i za hna lo tiah a chim. Ram sawmli le ram nga i minung nuihsung nga hna nih hi eidin lei harsatnak an ton khawh kong zong an chim theih a si. SAC ralkap officer training cu pek ti lo ding in HRW nih Japan cozah cu a forhfial. sac nih uknak an lak hnu in Myanmar ah buaibainak a tam pinah nuhrin covo lei zong an buar i sac officer training peknak cu ngol dingin nuhrin covo zohkhenhtu HRW nih Japan cozah cu a forhfial. Sac nih uknak an lak hnu thonghnih kul le kha February thla in Tlaih a tongmi Aung San Suu Kyi le mipi nih thimmi MP pawl zong an tlaihmi hna cu an chuah ṭhan hna lai zumh a si lo kong HRW nih thawngthanhnak ahcun a tal. Japan ram ah training a kaimi sac officer pawl hi nuhrin covo buarnak ah an i tel ve tiah HRW Asian Department i officer Teppi Kasai nih a chim. Cu pinah Japan ram ah training ngei dingin a rami hna hi nuhrin covo buarnak ah an i tel le tel lo chekhlatnak tuah dingin a chim fawn. Japan ram i training a dihmi Major Tin Suh zohchih in HRW nih a chim hi a si. Tin Suh hi khuami tampi a thatmi a si. Shan ram le Karen ram i battalion pakhat ah tlangtlatu zong a rak si. Kum thonghnih le kum hlei nga khan Japan nih sac ralkap ṭhen in a rak pek awt hi a si i thonghnih kul le hnih chung ah hin officer pahnih a cohlan chap ṭhan hna tiah HRW nih a chim. Nuhrin covo lei siangrem a herh tukmi Myanmar ram cu Japan cozah nih Myanmar ram mipi hna caah ruat in mipi sin ah na dir ve a hau, sac he nan i pehtlaihnak na chah a hau tiah Kasaing nih a chim. Meih khua vanlawng tual bom an puahhnawh hna i ralkap pakhat a thi. Thaningtaari ramṭhen Meih khua vanlawng tual i August ni hleiruk zing ah puahkehnak a chuak i sac ralkap pakhat a thi tiah kan theih. Vanlawng tual i puahkehnak a chuah hi zing suimilam paruk hrawng ah a si i zei bantuk phu nih dah an tuah ti cu fiang in theih a si rih lo. Zei bantuk phu nih dah an tuah ti cu kan thei rih lo. Asinain ralkap pakhat a thi ti tu cu a dik ko tiah an chim theih a si. Puahkehnak a chuah hnu hin sac ralkap nih minung an tamnak hmunhma hna cu kham in chekhlatnak an tuah kong theih a si. Ruahfak tuk in a sur caah Chawngsung peng ah khuabawi zungtel in innhra leng a rawk. Ngun ramkulh Chawngsung peng ah pehzulh in ruah a sur i August ni hleiruk zinglei suimilam pariat hrawngah thli zong fak ngaiin a hran caah Kalaw khua le a dong khua hna ah inn ruk a rawk tiah khuami pakhat nih a chim. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in August ni hlei sarih zinglei suimilam pahnih hrawng zongah Chawngsung peng Kalaw khua ah vawlei a cim i khuabawi zung pakhat le inn li zong an rawk tiah theih a si. Cucaah an inn a rawkmi chungkhar hna cu mi bawmchantu hna an umnak camp ah kan chiah hna tiah mi bawmchantu phu sinin kan theih. Ruah a sur tuk ruangah Myanmar ram chung khuapi pawl hna tal in cheukhat hmunhma hna ahcun vawlei cimh le tilianhnak ti bantuk thil a chuah hi a si. Mit ohngan dirhmi Russia seh hmanmi jasi le diesel cawknak committee ah a fapa awngpih sung ngeihmi Yiddikhung company chung tal in aa tel.

Ralkap ngeihmi Myanmar Economic Cooperation, MEC, hruaitu Nyu Saw zong committee lutlai ding in Min Aung Hlan nih rian a khinh. Mah committee ahcun private in minung pali an i tel i office chung ngeihmi Yidukhun Energy Trading Company ah riantlai simi nawlngeitu Mawng Mawng Naing cu chungtel si ding in le KBZ Bank Ngeitu Aung Kowin ngeihmi Brighter Energy in Director San Naung zong chungtel a si ve. Ralkap ngeihmi Star Hai in nawlngeitu Hla Win, Crony Basol le PT Power company hruaitu Win Sui hna zong chungtel ah an i telkong theih a si. Hi tikhul ah Maung Maung Naing cu nawlngeitu a si i hruaitu a lutlai cu Min Aung Hlan fapa Aung Pih Sung a si. A tuahmi chawhrawlnak cu a phunphun in a si tiah theih a si. Ralkap ngeihmi Starhide company cu Mytel tiah kawhmi i pehtlaihnak rian ah a suh share hna a ngeimi company zong a si. Russia ram sehhmanmi datsi cawknak le phawtzamhnak tawlrelnak committee ah chungtel pahra an si. Hakha ah hriamngan thawng a thang. Nizaan August ni hleisarih zanlei suimilam pali le minute sawmli hrawngah Hakha khuachung ah hriamngan puah thawng a thang. Wunci zung lei in van kap hna sehlaw a lo. A thawng zong a thang taktak. Kan inn kam hrawngah vun tla sehlaw a lo. Kan inn zong a hninh dih tiah khuami pakhat nih LCBN ah a chim.
Ngaṭamhio khua cu sac ralhrang le Byusawṭhi phu hna nih an khangh. Makwe ram Yisacu peng um Ngaṭamhio khua cu nihin August ni hlei sarih zinglei suimilam pahra hrawng ah sac ralhrang le Lepase Byusawṭhi phu hna nih an khangh tiah khuami hna sinin theih a si. Nihin tiangah kahdohnak cu a chuak lo. A ruang um loin an rak lut i an khangh. Atu hi an khang lio a si caah khua chungah kan lut ngam lo. Ai hliammi an um le um lo zong kan thei kho rih lo. Atu hi mipi vengtu ralkap phu hna nih mei va hmit dingin an i zuam cuahmah lio a si tiah khuami pakhat nih Iangkum khattit ah a chim. Ngaṭamyu khua ah inn zaruk hrawng a um i khuanu khuapa hna cu an ning in an zaam hna. Mipi lei in ai hliammi an um le um lo kan thei kho rih lo. A luancia August nihleikhat zong ah khan sac ralhrang pawl nih Ngaṭamyu khua ah mipi thilri pawl hna cu an fir i cycle pahleikhat zong an khang tiah khuami hna nih an chim. Paoh peng Chainsauk khua ah inn sawmsarih hrawng an khang. Makwe ram Myiam peng in a rak chuakmi sac ralhrang nih Paoh peng, Changsauh khua ah nizaan August ni hleiruk ah inn sawmsarih hrawng an khang tiah mipi vengtu ralkap phu hna le khuami hna nih an chim. sac ralhrang pawl cu Changsauh khua pawng ah mipi vengtu ralkap phu hna nih an kah hna i kahdohnak a dih in ralhrang pawl nih Changsauh khua cu an khangh hi a si tiah mipi vengtu ralkap phu chungtel pakhat nih a chim. Changsauh khua hi Inn zathum hrawng a ummi khuate pakhat a si i Chiangso khua an khangh dih in zanlei suimilam pathum hrawngah ralhrang pawl cu Shuibungta khua lei hoih in an kal tiah a chimchap. Miang peng ah a luancia August ni kua zongah khan helicopter in a rak chiahmi sac ralhrang pawl le Byungsoṭhi phu an zate in minung zathum hrawng cu Kamah Myaing lam lei ah phu khat, Nitlak Poh peng lei ah phu khat tiin Phu hnih an i ṭhen i ral hmai an sial, tiah mipi vengtu ralkap hna nih an chim. Chinram Mindat peng kahdoh ruangah ralzaam minung thongkua le zanga leng cu an khua ah an kir kho rih hna lo. Thonghnih kul le khat March thla i sac ralkap le CDF kar kahdohnak ruangah a himnak ah a zaammi khuami minung hi thongkul deng an rak si hna, tiah Mindat ralzam camp i rianngeitu pakhat nih a chim. Ralzam dirhmun ahhin sii le eidin hi a herh bik ko. Fur caan a si tikah kan facang kan i chiahmi hna zong an rawh caah harnak kan tong ngai fawn. Ramleng lei bawmhchanhnak hi tuan deuh ahkhan cun kan i za ngai ko. Asinain sac nih lam a phih hnu in bawmhchanhnak zong a tlawm pinah sii ai zat lo ruangah nau ai rawkmi zong an tam, tiah Mindat ralzaam rianngeitu pakhat nih a chim. Mindat peng chung ah hin minung thong sawmthum leng an um. Thong hi kul le khat March ni hlei nga in ni kul le ninga kar kahdohnak ruangah khuami minung thong kul leng cu khua in an zaam hna. Atu ah hin minung thong kua le zanga hrawng cu khua ah an kir kho rih hna lo tiah theih a si. Raltuknak ruangah hin kutke tlamtling lawng an tam hna. Ralzaam Ralzamnak hmun i sii-ai i zat lo ruangah hin minung sawmnga an nunnak a liam cang tiah theih a si. Mindrat khua ahhin sac nih fuancheknak an tuah tawn lengmang. CDF he in an i pehtlai tiah an tlaihmi hna minung hi minung sawmruk le panga an si i an nunnak a liammi hna hi minung pahra an si cang. Mah ruangah hin ralzaam cheukhat cu khua ah an kir ngam lonak a si tiah ralzaam khem i rian ngeitu pakhat sinin kan theih. Mindat peng khua ahhin inn hrawhpiak le khanghpiak a tongmi zong an um tiah theih a si fawn.
LCB an zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.